Good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony, your regular first aid presenter. So in case if you never subscribe, make una no forget make una go subscribe. So wetin make me come today na wetin constitutional court talk concerning Savini uh, decree law wey e pass 2018. Today na na constitutional court wetin dem come conclude na im make me say make I come shook my mouth put so I just dey happy when I hear the news today when dem blow am for net na I say make I come still shook my mouth put so una make sure say una watch this video to the end in case of those people wey no know if you know say you dey Italy and you dey ask for asylum seeker wey dem dey call um Rikiedente Azilo. Before now, Salvini put law say for those pipu wey e know say e dey ask for asylum, de no go fit do resident for dem for Italy, if you know say you dey live for Italy. Na im e dey among the decree wey e pass two thousand and eighteen. If una remember, so if you go um Article one hundred and thirteen, na there e for talk am say he no want make dem give those people resident or make dem fit see register for um for the registration of immigrant for Italy. Na there constitutional court come talk say for Article seventy seven and Article three for under Italian law come talk say Na lie all those things no fit happen for where all of dem dey because of say Italy dem say law na the same for everybody according to article three so whether you come for any other place around the world o indifference of the race and culture or the ethnic group wey you belong to He say you o fit register according to the constitution of Italy, na be the number three constitution. So now say make I come shook my mouth put say na better thing don still come concerning this it is having a dec uh, decreto di sicurezza wey use take dey threaten us wey be immigrant wey still dey ask for political asylum from now henceforth wey be nine of July twenty twenty constitutional court come reject all the law wey Salvini bin write concerning say immigrants wey dey ask for political asylum no fit get carta d'identità wey dem dey call resident for Italy. You know say if you no get resident, you no get um wetin dem dey call um alloggio or um ospitalità, you no fit get doctor and all those tins go deprive a lot of immigrants for so many tins. Even some cities around Italy dey still dey practice di Salvini law since wey e take tok am since two thousand and eighteen but no be all city. Na there Constitutional Court come tok say from today henceforth di law wey Salvini bin tok concerning say immigrants wey dey ask for political asylum no go fit go ask for resident for common say im don reject dat law, im don abolish am, im don cancel am, im don erase am for um dia own constitution say na out of bad belle, out of say im no dey im no dey our shoe wey be wey be asylum seekers na im e take dey use all those tins against us. Na den e come tok today Na im di judge kon pull hammer nack di law wey e bin first write out of bad belle, na im e kon tok sey im don cancel dat law. So, for me na, na na joy for awa side na na. So, we wey be asylum seekers na, we go fit go common now go ask for resident and dey will do am for us because of sey savigny law e no e no dey again because dem don cancel dat particular part wey e talk sey immigrant wey dey ask for political asylum dem no fit give am charter identity or resident So that one na those things because if you no get resident or you no get hospitality or domicilio for that particular city, you no fit get access to doctors wey dem dey call uh, all these uh, treatment wey you dey take wey dem dey wey italo dey call sanita which is health all those health care you no fit get access to am because this law wey make me happy well well because of say E give opportunity to we wey be foreigners so dat immediately we dey ask for political asylum, we fit get residence side by side so dat as your residence still dey count side by side na, you fit still apply for every other um document wey you know sey you still dey due to get. Like sey you wan apply for passport, na ten years residence. Like sey you wan do any other things wey you know sey or Carter Sojourner. At de moment wey you dey apply for Carter Sojourner, you go get residence. So residence na na important document wey Italy need um wey we wey be foreigner wey dey Italy need to suppose to get. Na im I say make I come chook my mouth put so dat As dis judge come still talk dis one so, dis constitutional um court come still agree come still talk say those law wey im talk, e say dem reject am. So, we now now we don dey jolly, we don dey happy because of sey dis one na still another good news. Na im say make I come shook my mouth put say from now henceforth, if you know sey you dey camp or you know sey you dey ask for asylum, wey Salvini first tok say you no fit get access to um Carta Identidade or go do residence or write your name wey dem dey call Anagrafe which is your registration for commune or municipalities wey you dey so na dat one na im constitutional court today na im dem abolish Now say make I come tell us for those of you wey you know say still my viewer if una get any question concerning this constitutional court wetin dey pass today you fit still call me for three five one zero one two three zero two five and more and not forget more and see who push una subscription Make una make una make sure say una subscribe and na free from the button of this video wey I dey drop so and every other video wey I will still dey drop I will still dey come come still dey drop am small small e no mean say I abandon my viewer na because of say time and schedule na make me never come since all this while so don't forget I still remain Anthony una bye bye.